Min kapaċi jżomm in-nifs jew jogħdos biċ-ċilindri, jista' jgħidlek li taħt il-baħar hemm dinja oħra. F'din ir-rokna nagħtu ħarsa lejn id-dinja ta' taħt il-baħar. u lejn l-ismijiet tal-ħut, grazzi lil Arnold Sciberras. L-ismijiet tal-ħut f'Malta eh, li għandhom interessanti hija li għanna lokalitajiet differenti f'Malta li ħut insibuhom l-istess ħuta insibuha bismijiet differenti. U l-iktar interessanti hija li kull ħuta tista' tajt għandha isem Malti, jekk ma tkunx xi speċi riċenti jew introdotta, U l-meravilja hija wkoll li l-istess speċi ta' ħuta bl-ist imma għandha daqsijiet differenti intu ismijiet differenti. Per eżempju, ħa nagħti eżempju klassiku, ħa nsemmi eżempji ta' ħut komuni. Mela, għandek il-ħuta li ngħidu l-mulet komuni fi xtut Maltin, sawa, meta tkun żejra ħafna, ngħidu la bubinu. Mbagħad issir bubin, mbagħad issir mulet, mbagħad issir kaplat. Dik hija l-istess ħuta, sawa. Għandek Ix-xilpa, li l-ewwel ngħidulha żinga, u mbagħad ngħidulha żibġa, u mbagħad ngħidulha gerwiela, u mbagħad ngħidulha xilpa. Din hija l-istess ħuta, l-istess speċi, daqsijiet differenti. Li l-ħut Maltin għandhom ismijiet ta' nisel sqalli jagħmel sens ħafna. Irridu niftakru li l-Maltin jaqsmu l-ibħra ta' Malta Allavolja bil-liġi għandna 25 mil, però jaqsmu l-ibħra ta' Malta mal-Isqallin, mat-Tuneżini u xi kultant mal-Libjani. Ehm, u allura l-isem l-isem eh, ikollu l-istess fattur. Sawa, da bħalma fil-lingwa tagħna għandna ħafna affarijiet imnislin mill-Ingliż, mit-Taljan għax konna taħdaw il-kolonji, bl-istess mod eh, il-ħut ħafna drabi peress li kien hemm kuntatt ta' merkanzija ma' Malta Ma' Sqallija u hekk ħafna drabi nieħdu l-isem tagħhom u l-isem tagħhom inneħħulu dik il-qagħda li jagħmlu Sqalli u ntuh dak l-istil aħra xarbi Malti eh, li jagħmel l-isem Malti. Il-ħuta ħafna drabi Hemm minnhom li jispjegaw jew il-qagħda tiegħu jew l-aġir. Nagħti eżempju li qed jiġini fuq moħħi il-mazzun. Alright? Mazzun ehm, ġejja mill-mazzare li toqtol u fl-istess ħin ehm, hija wisq ċara li għandna tendenza anka fejn idħlu wielu idjomi xi ħadd li jibla, jibla kollox, eh, mhux bħala kellim manka tgħidlu xi ħaġa u jiblaħħa, Ngħidulu Mazzun, tibla' kollox, Mazzun, agħrfi, għax din hija ħutha, titfala x'titfala quddiemha, kif taraħħa nieżla, plupp, tiblaħħa. Jiġifieri dak huwa wieħed mill-ismijiet li li jispjega l-aġir tal-ħuta. Sewwa? U mbagħad għandna minnhom ngħidulhom Fanfri għax iħobb jixxewja. Sewwa kif jara xi ħaġa tleqq jew bejnietu. Sewwa, iċ-ċawla għax iċ-ċawla tqabbilha l-mod kif iġġib ruħha u hija sewda, Tqabbilha mal-għasfur, maċ-ċawla. Sewwa? Hemm ħafna affarijiet li nassoċjawha jew m'annimal terestrali tal-art jew inkella fuq aġir li li jagħmel u tiskanta s-sajjieda waqt il-ħin tagħhom kemm jinnutaw dawn l-affarijiet, jiġifieri l-aqwa osservazzjonijiet qegħdin għand is-sajjieda mhux għand nies akkademiċi. Il-Malti huwa li jagħti l-identità lil dil-biċċa ġabla f'nofs ta' baħar. Sewwa? li jtina kultura, identità, minn fejn hu ġej u kollox. Hija ħasra li għandna wisq eh, ħlejjaq li eh, jew insejnijom, jew qasbis tħajjar nantuhom isem Malti, jew għax ħfef naqbdu nużaw li sen terminu Ingliż, eh, jew hemm minnhom anka bil-Latin biss, għax illum il-ġurnata sirna kollox l-importanti xider fuq il-kodba, pero l-identità li inti għandek annimal Jien għalija li annimal għandu isem Malti diġa qed tassoċjah li huwa parti mill-fawna Maltija, huwa parti minn kultura Maltija, sewwa? U jekk titlef dawk l-affarijiet, x'jifdal?